Wendel Mercelina tin su reaccion riba locual cu e miembro a sali y trece dilanti. Osea, como miembro di Partido Nacional manera bo mes ta bisa, di un partido cu tin su balor di existencia y cu ta bini cu t'e pa nos tur, basicamente, y tambe tin su organonan. Tin, e ta un organisacion hopi democratico, kisas hasta pa otro e por ta dificil pa comprende. Pero bo tin kamindanan ku semper pa bo kana komo miembro. Bo tin mas ku dos sien piku miembro ku ta forma parti dje organisashon aki i kada kien tin nan pensamentu. Ke mi a sigur den un estado di derecho demokratiko bo ta duna bo pensamentu, pero mi no sa si netamente e forma di ekspresá ku por tacha e organisashon. su trabou duru ku e ta bini ta hasi sigur e nuebe lunanan aki den gobièrnu ta e forma di mas mihó di ekspresá bo opinion. Awendia bo ta mira ku polítika a bira mas un kos di kiko abo por saka for di dje i kiko na lugá di lokal ku abo por duna komo sirbishi na otro. E no ta bai e ta e ta e ta doloroso paso e ta e ta tacha mi trabou tambe, e ta tacha trabou di henter frakshon, e ta tacha trabou di mandatarionan i alabes bo no a duna e espasio paso por ehèmpel si nos ta papiando riba e lei di koho mes, E lei di Gogo no ta kla ainda, pasobra no tin firma di Rei Willem-Alexander bou di dje. Kimen e tin un proseso ku e tin ku kana, i ta p'esei ta hopi lamentabel ku nos ta duna informashon eronio na otronan den e komunidat aki sin duna e espasio i kana e kamindanan sigur. Si bo ta si bo ta konsiderá bo miembro di un vehíkulo importante manera Partido Nacional, di kana su kaminda. Pero con otro administracion riba eso e tin un preocupacion si, pasobra e tin e pensamento cu eigenlijk durante e eleccion no a campaña pa bay de acuerdo cu coho of sikiera lo cambia cosnan mas tanto den dje cual no ta e caso, dus kico otro administracion. Neftali bo ta imagina si tur trahado di television direct dicidi mayan cu nan ta bay saca nan preocupacionnan uno pa uno na otro canal di television kico lo bira? Dus e ta e ta e ta un cos cu bo sa cu tin caminda y procesonan cu bo por cana y e sigur Un partido cu tin diferente plataformanan cu bo por expresa bo mes riba dje. Bo tin kende laga nos bisa riba formanan digital cu haci ne mes bo ta mira e transparencia cu ta p'e esey hende por papia cu tin tin tin desacuerdo den den un partido cu actualmente ta den gobernacion kimen bo tin cu mira cu E ta un kos ku ta pasa tur kaminda den tur famia, pero bo tin ku sa si ku tin un direkshon, e ta bai pa kiko nos ke logra den e pais aki, kiko nos ta laga atras. Anto si bo a bini pa sirbi di bèrdat, bo sa kon bo tin ku kane kaminda, si no, den e estado di derecho demokratiko aki, bo por skohe bo kaminda ku bo ta kana i bo por lanta bo propio organisashon, bo propio sistema, kiben, e ta bai si pa kiko nos ke logra si nos ta siña mas konhunto. Of nos ta siga un pasobra ami ta e hende. Guender Mercelina a skohe di ta forma parti di un organisashon polítiko manera Partido Nashonal basá riba su eksperiensia i tur lokual ku e por duna. Ku mi tin mi pensamentu riba sierto kosnan ku kosnan ta bai, sigur tur hende a tuma nota den den komunidat ku esei por a bai, pero Guender su loyalidat ta indiskutibel pa e kousa ku mi tei pa sirbi e bienestar general. Kontinuando riba e tópiko aki, segun un miembro di.